A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuari lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan no duh hmasa hna. Zoom company ngeitu Eric Asjun tuan betawi. COVID-19 zawtnak rai nih vuleicung mizakip an sipuazi a tlakter cuahmah lio hna Eric Asjun belte tu cu a company a ṭhang chin. A chawlehrolnak company lian taktak mi cu hlawhtling tein a kalpi khawh ti kha kan hmuh khawhmi a si. hawidang an chawlehhrawlnak company a tum thluahmah lio caan ah anih tu cu that lei a panh chin lengmang covid-19 zawtnak raipi nih vulei cung a tuam cuahmah lio ah mikip nih i chawmhbiaknak ca an hman bikmi cu zoom video communication kha a si mah hi company a dirhtu founder le ceo cu eric asyun he a si Eric Esun he kum thong ka zakua som sarih ah khan Tuluk ram Taian khua Sengdong province ah a rak chuak. A hringtu a pa hi mining engineering a si. Kum thong ka zakua som riat le pasarih ah khan kholei kai a rak i thok i sianginn a kai lio ah hin a dawtmi nungak ton ding ah hin Khuachung tlanglawng in suimilam pahra chung kal hnu lawngah a nungak cu a rak ton khawh tawn. Mah hi a thiltonmi nih hin thil thar tuah dingin ruahnak a ngeihter. Cucu zeidang si loin duh caan paoh ah mui langin i chawmhbiak khawhnak video telephone i software hmuhchuah ding ti kha a rak i timhmi cu a si. Sangdo University of Science and Technology sianghleirun in degree a lak dih hnu Japan ram ah kum li rian a rak ṭuan mi a pehzulh cuahmah lio kum thong zakua somkua le kum li ah Microsoft ngeitu vuleicung mirum Bill Gates biachim a rak ngai. Cu biachim a rak ngeih mi nih khan technical company pawl An i funtomnak hmunlipi America ram Silicon Valley kal duhnak sangpi a rak ngeihter. Cu tikah US kalnak ding visa voi riat tiang a rak sok i a sungh hnu a voi kuanak ah US luhkhawhnak visa ah hlawhtlinnak a rak hmuh. Cuticun kum thongkhat sakua som kua le kum sarih amah kum kul le kum sarih upa a ti kum ah US ram ah a rak lut kho. Silicon Valley sa aa timhmi hlawhtlin dingin aa zuam i Webex company ah video conferencing startup ah software engineering rian a rak ṭuan. Hi a ṭuannak company hi kum thong hnih pasarih kum ah Webex timi khi cu Cisco Webex company tiah a min thlen a si. Hi kum ah hin Eric Asjun cu a rian ṭuan a ṭhat tuk ruangah an company i Vice President of Engineering sinak rian ah an khan i mah cu rian cu a rak tlai. Kum thong hnih hlei khat thok in khan smartphone hi la hram ah thok i smartphone ah hman khawh dingmi phun smartphone friendly video conferencing application cu a rak tuah i an hruaitu upa hna nih an rak cohlan lo ruangah a ṭuannak company chuahtak i a dang tein company dirh dingin ruahnak le biathlehnak a rak ngei. Hi lio a dirhmun sinak vun ruah tikah hlawh ṭha taktak le dirhmun sang a tleihmi chuahtak in company dang dirh ding timi cu a nupi nih cun a thinphanpi ngai. Tha a rak pe lem lo. Asinain anih tu nih cun hi company ka dirhnak ah hin harnak tampi ka ton a hau lai ti cu ka theih ko. Nain hi thil ka tuah lo a si ahcun ka nun chung i chir in ka caan ka hmang lai tiah a rak ti. I cuticun kum thong hnih hlei khat April thla nikul le nikhat ah khan amah nih aa timh ning bantuk tein Zoom company cu a rak dirh i kum thong hnih hlei thum ah khan a video conferencing software cu market ah a rak phozar i a rak hlawhtling tuk hringhran i meithla tiang ah minung million pakhat lengkai nih an hman manh Zoom company a dir in kum li a vun liam tikah cun Zoom company hi US dollar billion pakhat man ah a hung phan. Kum thong hnih hlei kua April thla khan public company ah an vun ser chuah i kum dong lei COVID-19 a ot ka te ah khan a hmangtu minung million pahra an phan. a vun kal lengmang i kum thong hnih kum kul Mars thla a vun phak tikah cun a hmangtu minung million zahnih rang lo an phan cang hiti a hmangtu milu an karh chin lengmang tikah cun an company share man zong a sang chin lengmang An software hi security a him lo ti an theih ko na bu in khan a hmangtu cu nikhat hnu nikhat an karh chin lengmang tikah mi nih thei a hlawh bika aa chuah chan ko cang. An company share zong kum thong hnih kum kul January thla ah khan US dollar million som sarih tang a si. March thla a vun di khan cun dollar million za le sawmnga le thlathum hnu ah a let hnih in a karh than nolh. Hi atu ah hin rianṭuantu minung thonghnih le zanga a ngei hna i an company aman san lei hi dollar billion sawmli le pahnih a ti cang. A dirhtu Eric Asjun nih hin Zoom company ah share aa ngeihmi hi zakhat ah kul le hnih a si. Kumkhat chungah US dollar billion pasarih point pariat a hmuhmi a tling cang. Atu ahcun company hrim a dirhka in kumkua chungah vuleicung mirum bik minung zathum thimmi chungtel lakah a min ṭial a si ve cang. Mah vial kha tutan caah cun za rih sehlaw a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.